I film zotlang au chena lah ka lo lawm leh vek a chau. Ni khawngaihthlak zun te. Ka nu khawnge ka nau mama hi tih pah chuan college kal tur chuan ka insiam pah mawlh mawlh a. Inchungah thawmhnaw a seng, i nau hi zawng rang zel suh tih pah chuan a phun zui nghal chu a ni leh mai. Unau pahnih kan ni a, ka nau hi a hrisel loh em avangin a zirna a chawlhsan tawh. Kei hi MA third year ka kal mek bawk. chhungkaw pa ngai ve tak kan ni a ka pa hi police niin ka nu erawh engineer a ni thung Zualte tih pah chuan ka thiannu Sangi chuan min lo sawm a a ni ve thung hi chu Ted te atanga inkawm tawh kan ni a kan in hre chiang ve hle kan in hi a in pakhat a ni a. Chutia ka thiannu ina min tlur tak reng avang chuan college lam pan chuan kan inkal chhuak ta a. Tlan chhuak pah chuan college kan kalna ah mipa lut thar hmeltha tawk tak a awm tih thu chu min hrilh pah mawlh mawlh a. Hmeltha leh chelo deuh hi chu i hre thei thin khawp mai. Sangkawi tih pah chuan college chu kan tleng chu a ni deuh mai. Sangkawi tia kan inkohna hi te te atanga kan thian dun inkohna a ni thung. Classroom ka lut tur chiah chu tut tih hriat loh chu ka su bur mai a. a rawn hawi chhuak chu a hmel tha ka ti ve kher mai, ka tihpalh lutuk aw tih pah chuan Zualtei ka nia tiin ka inhmelhriat tir thuai a, Zama tiin min koh mai dawn nia, chutia kan inhmelhriat hnua thupha te kan chawi hnu chuan classroom lam pan chuan Sangin in chuan kan kal ta thuai a, chutia hun te a kal ve zel hnu chuan Zaman in chuan kan innel chhoh ve tawh khawp mai. Chutia induh tawn ve ta nana chu kan in bialnu bialpa ve ta chu a ni deuh der mai. Zama hi Mizo Mizo pa ah chuan ka vantlang ve tak, fitnga leh intisawm vela sang a tawng tlem in a tawng tlem in a nui duh em em thung. Amah ah hian ka mipa duh zawng ang chu a kim vek ti ila ka sawi sual lovang. Ngaih zawngte ka neih ve tak ah chuan college lama ka thiannu Sangtei nen pawn kan in hmu khat hle a ni. In lamah erawh kan in zui reng tho. Hun te a lo kal ve zel a, zirna te kan zawh ve tak hnu chuan ka nih chak em em mai. Zirtirtu, zirtirtu hna chu ka dil ve ta a, thil tlang. Khaw pakhatah chuan hna ka hmu ve hlul mai. Ka chhungte ka hrilh chuan an rem ti chiah lo niin ka hria. A bikin ka pain rem a ti lo leh zual. Hmeichhe awmchhun ka lo ni ve bawk nen, ka thiannu Sangtei pawh ka thawhna tura a lo thaw ve dawn avang chuan rem chu a ti ve ta nge nge a. Ka lungdil zam a nen pawh chuan kan thlah fel ve thei ta hram e. Ka chhungte a vawi khat nan ka awm bawlsan a ngai ta chu tawrh thiam har ka va ti teh hlul em. Kan chhuak ta chu lung hnur tak chuanin thawk leh khatah ka mittui ka biang atang chuan dan rual loh chuan a lo luang ta ngiai ngiai a. Ka thiannu erawh mi thaw veng veng ang a ni a. I bula ka awm phawt chuan. Khawilai hmun pawh ni se nuam ka ti a ti meuh mai thin. Aizawl atanga darkar thawm vel tlan hnu chuan kan tum ram pawh chu kan tleng ve ta hram e. Kan chhungte, ka bialpa Zama pawh tiamin chin ka hrilh thuai a. A tuk maia hna ṭan nghal tur kan nih avangin kan indah fel zung zung a. Puatara awm kan ni a. a fal deuh tih lo ah chuan a nuam viau e tun atan rih chuan room hrena mut ai chuan tiin khumkhat ah chuanin kan riak dun ta zawk a hun te a kal ve zel a tum khat chu ka lung ding ka hmuai em em ka lo ngaih em em chu ka thawh na hmun ah chuan a lo zin a in hnih chhung ka cham dawn a tih avangin a haw dihma chuan. Dah ngai, dai ngai loh ram kan dai dun ta a ni. Duh ber te kiangah zawng inven theih turin tha pawh ka nei meuh lo. Tumah indem lohah kan ti a niang chu. Ngaihtha loh tak chuan kan inthah liam ta a. Ka rilruah ka pa leh ka nu chu an lo lang zung zung a. Inthiam loh naihin ka khat a. in hnem nan tiin ka thiannu kiangah chuan ka hrilh ta thuai a, ka rin lawk ang ngeiin Sangtei chuan a lo la thutak lo khawp mai. Kawng lehlam zawng tak chuan ka inthiam chap ve thei viau thung si. Ka thawhna lamah chuan Principal leh ka thiannu pawh an lo in ngaizawng ve reng chu lo niin Khawpui atanga thingtlanga awm kan nih vang nge ni? Zanah tlangval inleng kan nei ve deuh reng a, khua erawh a harh loh phah viau e. Ka ngaihzawng nena kan chet sual atanga kar hnih hnuah chuan ka vuak ve ta thut thut mai a. Chutianga ka awm ta chu Sangtei ngaih a tha tawh hauh lo. Rai leh rai loh chu min test tir ta thuai reng a nih kha. Ka rin lawk loh tak mai chuan ka lo rai ta hlawl mai a, ka lawm tho rualin Zama hian inneih hla inpeih lo ta se engtin nge ni ang, ka chhungte engtin tak ngai ve ang maw tia ka inngaihtuah lai tak chuan ka phone ri avang chuan ka suangtuahna ata ka harh chhuak hlawl mai a, ka cellphone kan en chu Zama ka fapa ina pa nge alo ni? Khata ka hlim hman zia kha ka sawi fiah thiam hial lo zawk. Hello Bawihi tiin thawm chuan a rawn chhunzawm zet a. He ka thu hrilh tur che avang hian min ngaidam hram dawn ni aw. Khatia in zin ta kha ka ngaih em che vangin chawlh tuining zu dawnin ka inhnem chawp a. Ka ruih lai chuan Remchanga kan lawmpui nu chuan Remchanga a lo hmang ta a, kan che sual zuh dun ta hi a lo ni a. Ka chhungten timual pho mai lo a nupuia nei turin min tih tak si avang chuan loh theih lovin ka neih a ngai ta a, ka tih palh lutuk aw. Khawngaih takin min ngaidam hram dawn nia. Tih pah chuan call chu a ti tawp chu a ni deuh mai. Ka naupai thu tak ni pawh ka sawi ve ngam hman lo. Kha thu dawn sawn nuam lo tak mai ka hriat meuh chuan zah pawh dawn zo lo in ka tap ta hluam hluam a. Thil tam tak ka ngaihtuah a, ka indem em em a. Chutih lai tak mai chuan he thu hi ka rilru ah a lo lut leh ta. Ka lungdi khan. Tlangkin mawina timawi famkimtu khan mi thai min chansan dawn ta em ni le? A sak hming mawi ka ti em em thin kha tunah zawng a hmelma min ti na a min diriamtu mai maw a nih tak le? Vanlam chu tlirvang vang pahin. Lalpa, Enge maw ka tih sual tak mai le? Vante u, khawhar leh mal takin min awm tir dawn em ni le? Hringnun hi offer lo tehlul em ni le? Tih pah chuan ka hriat tawk lek chuan ka phun sap a. Ka thian ka thiannu ina ka chanchin a hriat ve meuh chuan. Khuaharna awmzia pawh hre lo titu nge mai khan tunah zet zawng min lainat em avangin ka bul hnaiah lo thuin min kuah ta a. Min hnem ve mawlh mawlh a, hunte a liam anga ka la dam ve mai ang tih pah chuan ka phun sap a. Khunte a lo liam zel a, ka naupai pawh a lo lian ve leh ta. Kawng engkimah ka thiannu Sangi hi ka tan a awm reng thin a, chutia ka naupai pawh hneih a lo hun takah chuan damdawiin hnai berah chuan kan lut ve ta rawi mai a, van duaithlak ka ti dawn nge nia ka vandeihna ka ti dawn zawk ka hrethiam lo. Vannei ka inti thei lo ang, a lo pian chhuah hun ka nghah hlel em em mai chu. Thisain a lo piang ta mai a, tawh thiam har ka va ti tehlul em. Pathianah pawh ka vui ve nghe nghe a nih kha. Ka taksa chak loh nen, rilru hahna nen ka thlin bik ngang lo aniang e, ni ka hre lo chuan I thum chhung zet chu damdawiin khumah chuan ka lo awm chu lo niin Khuanu i rorel dan hi pawm thiam har ka va ti tehlul em. Ka hmangaih ka chan a, tunah ka neih chhun min laksak leh bawk si, ka na a ni ka tawrh hi tiin ka indawn kawn ta ngawih ngawih mai a. Tawp ta chhunzawmna.